Учуутал бу тыл хас биирдии киһиэхэ дьоллоох оҕо саас кэмнэрин, тапталлаах оскуоланы иһирэх иэйиинэн өйдөтөр, санатар. Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэр! Оскуолабыт тумус туттар учууталларын үтүө үлэлэринэн, ситиһиилэринэн, элбэх көлүөнэ оҕолор төрөппүттэр убаастабылларын, тапталларын ылыан ылбыт дьоммут туһунан киэҥ эйгэҕэ биллэрээри, кинилэр дьаныардаах үлэлэрин холобур оҥостоору «Олоҕум алгыстаах айана» диэн биэчэрдэри тэрийэргэ быһаарыммыппыт. Номнуо маҥнайгы биэриибит ахсынньы ыйга тахсыбыта.

Кэпсэтиибитин саҕалыаҕыҥ. Оҕо сааскар төннүөх, кыратык оҕо сааһын туһунан, үтүө өйдөбүлүн туһунан санаан ааһыах уонна ким бу учуутал идэҕин таба тайынаргар төһүү күүс буолбутай? Мин оҕо сааһым хоту төрөөбүтүм Перкаянскай улугар уонна 1999 сыллаахха Намга кэлбиппит. Оннуктан кэлэммит Бу Амоһоп аатынан олуссаҕа, убайым аатынан олуссаҕа дьиэ туттабын диэн эһээбит Дмитрий Кирович бу дьиэ туттан кэлэн олоробут. Уоннаттан бу дьиэ туттутугар өйдүүбүн аҕабыт тыаттан аҕабын бэрэбинэлэрин устун сүүрэ сылдьарбын өйдүүбүн. Ону убайым куораттан Балыгаттан таххабыт, ону сахалыы тайаан саҥарбатан, ону күлүү гынарбытын өйдүүбүн. Онтон дьэ ол курдук улаатан, детсакка сылдьан, бастакы кылааска Намҥа киирбитим уонна бу учууталбыт Тунасова Анна Яковлевнаҕа бу үөрэнэн дьэ бу первый Б кылаас диэн ааты булбут. Анна Яковлевнаны мин буоллан оскуолаҕа эрдэ киирбитим. Алтаһаастаахпар оны дьонум кэпсииллэринэн били проверкалаан документ иһин көрдөөн суруя суруя кэлбиттэрэ буолла. Ону эбэм баар эбит Эбэбиттэн ыйыппыт, төрөөбүт сибидиэтиссэбит ыйыппыттарыгар «Ол билбэт диэлэм, баан да буоллаҕына сиргэ сытар буоламмын, оһоххо быраҕар киһибин» диэбит үһү. Оттон чэ, ылабыт диэбиттэр уонна первый класска бэрэбиэркэлээн ылабыт диэн баранар үөрэппиттэр үчүгэй буола хаала диэбиттэр. Чэ оннук үчүгэй үөрэнээччи буоламмын начальник кылааһы бүтэрэн бэһис кылааска такаммын

Нам радиото диэн баар этэ. Онно дьэ биллириэттилэр. Төрөппүттэр кэлэҥҥит саҥа таас оскуолаҕа үлэҕэ киирэригэр кэлэн соботунньуктаан диэн. Онтон дьоннорбут кэлбиттэрэ кэннэ биир балтым этэр. Мама, папа, субботунньукка барар үһүбүт стекло школа киирэр. Онно көбөлөһөр үһүбүт дии. Оннук, ону адьака үчүгэйдик өйдүүбүт. Ол курдук, тыа тоҕус уон сыллаахха таас оскуола киирэн, биһи да мас оскуолата киирэммит онно муна оонньуу диэбит икки тээстээх оскуолаҕа онон наачыйдык эмиэ эйдиибит уонна төһө да тымныы дьиэ буоллар ити оскуолабытын бүтэрэммит үлэһит хамначчыт хамнас үлэ хамнас аахсар дьон буоллахпыт кылгастык бэйэҥ уонна дьиэ кэргэниҥ туһунан кэпсии түспэт кини тын эппитим курдук бу дьиэҕэ биһи сэттэ бииргэ төрөөбүттэр ону таһынан икки аймахтарбыт элбэх оҕолоох аймахтарбыт оҕолорун иитэн дьоннорбут улаатыннарбыттара онон сүрдээх элбэх дьиэ кэргэн буолан бу дьиэни тыла манан иһин ороннор буоланыҥыт манан уһуун дуһун остуол оннук улаапыппыт бары эйдэмнээхтик бэйэ-бэйэбитин көрсөн билигин боллаҕаныттан ол биир көтөрөөбүттэрбититтэн ымыахпытыттан биһи төрдүөрэ хааллыбыт онтон бииргэ алтыһабыт бэйэ-бэйэбитин өйөсүһэбит бары кэргэннээхтэр мин кэргэним кэрэгин Гаврил Иванович диэн Хатырыктан төрүттэ Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын эмиэ үтүөлээх үлэһитэ, билигин пенсияҕа олорор. Кыргыттарбыт Парниковтар диэн ыалларбыт Александра Гаврильевна Петр Петрович Намҥа бааллар. Үс уол оҕолоохтор, уолан икки улахан уолаттар осколобутун бүтэрбиттэрэ, сиэннэрбит буолар буоллахтара дии. Биирдэрэ уоллара второй оскуоланы бүтэрбитэ, спортивнай школаҕа, училищеҕа үлэлии устудьуоннуу сылдьар. Иккис уола Арсен Парников эмиэ үрдүк физкультурнай үөрэҕи бүтэрэн Билиҥҥиттэн рабочайдыы илдьэр, биир оҕолоох эмиэ. Уонна биир кыыс, алта кыыспыт Лена Гаврильевна университет остолобуйугар букаахтанан үлэлэһиттэр Карякина Лена Гаврильевна онтон кыыспыт Карякина Фёдла Гавриловна Максим Кириллович Мосов аатынан Хатыр орто оскуолатыгар завучтуу сылдьар биир алтыс кылаас күһүннэр буолла уонна уолбут Карякин Дмитрий Гаврильевич куоракка автодорожнай бүтэрэн баран коммунальнай хаһаайыстыбаҕа механикка иһитэр Онон барыта билигин өссө үс хос сиэннэннибит. Онон пра-пра ой прабабушка, прадедушка олоробут. Итинник бары оҕолорбут бары үлэһит буоллулар. Аны хос сиэннэр диэн. Хас биирдии киһи сөбүлүүр дьарыктаах буолар дии. Эһиги иллэҥ кэмҥитигэр тугунан дьарыктаныахпытын сөбүлүүр? Биһиги атын учуутал биллэн турар Адьас иллэҥэ буох, толору үлэлиир эрдэхпинэ, сыр да баран баран киэһэ кэлэр этим, бэлэм аска, эбиэккэ, киэһэ алыкка кэлэн аһыыр этим. Аҕам бастаан хааччыйар этэ, онтон билигин кэргэним көрө буолбута. Онтон бу диарыйда да уоскуйан сынньа, пенсия таххан бараммын, син баардаах Биллэр быһылаах. Биһи оҕо эрдэхпититтэн ийэбитигэр көмөлөһөн оҕуруо тигэр этибит. Оҕуруо тигэммит ол маамабытыгар, аҕабытыгар көмөлөһөн хаччы киллэрэр этибит. Онно көмөлөһөр этибит. Онтон билигин буллаҕына саҥа үйэҕэ да саҥалыы ити кылы дьарыктанным. Интириэргээми кылынан дьарыктанан эрэбин иккис сылын Ол сыл устата дэлбиир оҥорору сатаатым, сапсыыка оҥорору сатаатым. Уон ити өрөргө үөрэнэ сылдьабыт да син сатаатым быһыылаах. Так, ону таһынан Валяня диэни үөрэммитим. Ону дьэ аймактарбын тапочка уонна бэргэһэ арааһын валяйдаан таҥыннаран эрэбит. Уонна ити современнай Хрустальный мозаика диэн дии. Дьарыкпын арыдьытаммынан эмиэ аттер оҥорон анааччыбыт. Ону күн иллэҥим хуох. Үлэҕитин, хаһааҥыттан хаһааҥыттан туохтан саҕалаабыккытый? Мин Хабаровскайдааҕы пианисты тутук бүтэрбит үһү. Онно үөрэнэ сылдьан били государственный практика диэн барабыт дии. Онно бастакы ыларбытыгар Хабаровскай куоратыгар нуучча оҕолоругар бороста төрдөн оҕолоох кылааска киирэммит практикабын барбытым. Онно оттон бэлэмнэнии бөҕө буоллаа дии. Онно бастакы уруокпар наставникпын баар быһылаадьыт били практикаан буоларын быһытынан уруокпун көрөн баран сүрдээн сөхпүтэ ыйыппыта эн уруккуттан учууталлаабытын дуо диэн аны ох диэбитэ оҕолору кытта алдьархай үлэлиир эбиккин диэбитэ да конечно нюансы сыала хатыла баар баа буолла дьэ бастакы уруок ол кэнникитигэр түөрт онохону барытын кыайан хаппатын диэбитэ Онтон иккис практикабын манна бэйэм оскуолабар кэлбитим, Анна Алексеевнаҕа кэлбитим. Аны дьэ саха оҕолоро өртө бэйэбит оҕолорбут, аны практика үөрбүт оҕолорум билиҥҥэҕэ дылаһаныыллар. Аны Анна Алексеевна түмүкпүтүгэр биэһи туруораныытааҕы гыммыта. Ону учууталым Петр Афанасьевич биһиги үлэлээтибит-үлэлээтибит, биэс ахсын каҕа уруок биэрэ иликпит диэбитэ. Онон бие туруорбаппыт диэбит, онон төрдүгүн ылан барбыппыт. Елизавета Егоровна Лытович тэҥҥэ хомуһуоруваллыыр. Дэ онтон син оскола сыаннаабыппын диэммин осколабар кэллим уонна бастакы ыһылбар манна бэйэбит осколбыттан миэстэ суох диэннэр биир сыл успутууга мантан сылдьан үлэлээбитим. Онтон Птицына Артюрин Семеновна баарата мин уурайдым, мин оннугар кэл диэн аны ыҥыран ылан Онтон ата математика учууталынан үлэлээбитим, онно дириэктэппит Сахаров Иван Ильич ыҥыран ылан кыысымаат кылаастары үөрэтэҕин диэн онно сүрдээх улахан үлэҕэ тиксибитим. Физмат кылааска просто элбэх чаас математический анализ, алгебра, геометр диэн тус туһунан нэдиэлэҕэ хас тоҕус уон чаас этэ. Дьонтон ылата саҕалаабытым. Төрөппүт, учуутал, үөрэнээччи, үөрэҕи иитиини кыайааччы, бары бииргэ, бары күүскэ, үтүөҕэ, кэрэҕэ, үрдүккэ диэн хоһооҥҥо этиллэрин курдук, оскуолаҕа кылаас салайааччыта буолар саамай эппиэтинэстээх, үгүс үлэни эрэйэр таһымнаах үлэ. Эн кылаас салайааччытын үлэлээбит сылларын куукустаабыт оҕолорун туһунан аҕыйах тылы кэпсиэн дуо? Дьэ ол кэлээппит кытта Физико-математическай кылаас диэни биэрбиттэрэ. Ону кинилэр уруккунан тохсус сонус кылаас буолбаттара дии. Ол иһин мин выпустаабыт кылааһым наайбах тохсус сонус кылаастартан аналлабыт. Ол бастакы выпустарым сүрбэ үс өтүлэр дуу. Сүрдээх үчүгэйдик били тэҥ соҕус саастаах. Кинилэр миигиттэн алта эрэ сылбалас этилэр. Ну, комсомолкабын кинилэр комсомоллар. Оны бииргэ тэҥҥэ үлэлээһиппит анда бу бэйэлэрэ бултустанан бараннар бу наһаа үчүгэй барыта илиинэн оҥоһуллубут суруллубут буолан ис сүрэхтэн оҥоһуллубут буолан бу альбому наһаа сөбүлүүбүн киһи наһаа истиҥник саныыр. Билин оттон булбусниктарбын кытта эн-мин дэсиһэн подругала курдук, дьөгалиила курдук буоллубут. Туоппа бырааһынньыктарыгар, иннэригэр ыҥыраллар. Дьоннук тыынча тоҕус сүүс аҕа уон биир сыллаахха балар бүтэрбиттэрэ. Онтон иккис физматкалааһым тыынча тоҕус сүүс аҕа уон үс сыллаахха. Олор буллаҕына саамай аатырар туохпут тэрээһиммит хаһан да умнуллубат. Сааскы күннүкулга Маймаҕаҕа хайыһарынан бараммыт, хотон хаарын көмөлөһө түһэрэммит дояркаларга көмөлөһүүбүт этэ. Онно баран концерттээн. Онно дьэ уолаттар хайыһарынан бардылар, кыргыттар автобуһунан бардыбыт. Дьонно приключения элбэх. Ол кэнниттэн директортан быыгабар ылбытым. Онтон бүтэһигэр онтулуом хайҕанан благодарнай сылпыт. Вот. Антон тыынчаҕа уһуон биэс сыллаахха ол физма класс болатах буолан баран ону саа диэн этэ. Олар кытта эмиэ туспа. Онда ол выпустар бутта самый дюрим диэн аан бастакы арааһа самоуправление Күнэ диэн тэриллибитэ. Директорбыт Свешников Сергей Данилович этэ. Онно ол Ньукулааспыттан биир уол директор оруолун толорбута, учуутал булбуттара, теннэ завуч буолбуттара. Онно ол директор буола дьону приемнаабытыттан саллыбыт этэ уонна оттон директор тугун түһэн биэрбэтим диэбитэ. Ол өйдөннө хаалла уонна Зорница, республиканская зорница Кыраҕар ситиилээхтик кыттыбыттар, оннук хаалла. Хас биирдии кылааска оннук память хаалар эбит. Онтон тыһыынча тоҕус жүз саҕаҕын сэттэ сыллаахха бүтэрбитим. Тохторум физмат кылаастар буоланнар, үөрэххэ киирэннэр үөрдүбүттэрэ бары. Бары да сэттэ уон аҕам бырыннар үрдүк үөрэххэ киирэллэр этэ. Уонна тоҕус биир сыллаахха второй школаттан кэлбит оҕолорго кэлбитим. Олору кыттыттан улаханнык сибээстэспэппит буолан баран биитилээн көрүспүппүт үөрэ-көтө көрсүһэбит. Ол онно оскуола динамия самоуправление диэн кирбитэ. Мин боллоҕуна кинилэр бэйэлэрэ хаалбыттара комсорт дьаһайар диэн мин боллоҕун параллельно лавочкаҕа хаалбытым. Онон бэйэбит дьааммыттара уонуттан саамай дьэ өйдөбүллээх, саамай атаах тылы кылаан кинилэри алтыс кылаастан таһаарбытым. Икки тыһынча уон үс сыллаахха таһаарбыт бустарым уже уон сылыгар чугаабыччы. Таттан инне саамай идэнэллэр ити театрбыт буолуор ааха республиканская синяя петиция көрөххө кыттаммыт лучший драматический спектакль диэн уонна лучший женское роль диэн наҕараадалбыппыт икки спектакльбыт былаана лучший патриотический спектакль диэн онно эмиэ ол же кыыспыт лучший лучшая женская роль ылбыта ол кыыспа билигин ньурба театрыгар артыысканан үлэлиэхчир онуттан наачыгай Вовсинан кэлэн бардахтана инки саамай астынар эбит Вовсинан Мин бэйэм бутуордуон үһүс сылым буолар буоллаа. Дьэ үлэлээбитим оскуолаҕа. Онно саамай үчүгэй впечатление, үчүгэй санаа выпускниктарын кэлэн бурдук киирэн таҕыстахтарына чээбит. Киин аайы үөрэр. Оннук. Төрөөбүт кынат анньыммыт оскуолаҕар үлэлиир төһө эппиэтинэстээҕий? Манна араас таһымнаах үлэҕэ сылдьар киһи быһыытынан билигин туох көрүүлээххиний уонна этиилээххиний? Дьэ, конечно, бастаан киирэргэ киһи куттанар. Диэххэ да аһы. Тоҕо диэтэргин барыта бэйэни үөрэппит учууталларын. Уонна бу сүрдээх элбэх ыччат оҕо элэпитин искэр буоллаа дии. Дьэ, особенно тут класслаячыта буоллаххына эн бу сүүрбэ-бүппэ биэс оҕоно партиэрэппиттиин түн сүттүннэр күнүс толком это вестиннер сими бартак класс кылаас ылыһаччытын нөҥүө барар дии. Ононтон учууталлар итэ бары билэҕит. Бэйэн оҕоҕун туһунан нормальнык кэпсэтэн ыйыталастаттарына, кылаан оҕото кэпсээн бараҕын дии. Эн оҕо хайдаа диэтэхтэринэ, кылаан оҕото кэпсээн бараҕын. Сирдээх эппэтинэстээх Оннуттан, конечно, дьулуур наада, тулуур наада уонна барыларын кытта оҕону, төрөппүтү, учууталлары кытта уопсайдала буолуохха наада. Барыларыгар чиҥкэ сыһыаннаһыахха наада дии саныыбын. Оттон мин ол кылаас салайааччытыттан, көннөрү учууталтан Оскуола үлэтин бары киһилээтим быһыылаах завучтаатым, дириэктэрдээтим, аны музей сэбиэдиссэйэ аатырдым. Онтон аны аахсыбаттаххына ремонт үлэтигэр уборщицаттан işte катурмаляр буолан кэтииye барытын оннук үлэлээн оскуолабыт тупсарын туһугар кэбиһи сырдаан кыһаллабыт. Билигин буоллаҕына коллективка Тут саҥа дьон кэлэр буоллахтара дии. Олох хаамыт оннук. Баҕарыам этэ оскуола традициятын умнубакка үгэһи- үгэстэрин илдьэ сылдьыахха наада диэн. Аа, сааһырбыт учууталлартан уопут элбэхтик ылыахха наада. Уонна оҕолор кытта уопсай тэрээһиннэри, дьыалалары тэрийиэххэ наада. коллективнай творческай деятельность диэн дьахай туохтуу сылдьыбыта. Ол оннукка охоонду уонна учуутал даҕаны төрөппүттэр сүрдээҕэр түмсэр эбит. Билигин оттон бу быйыл особенно Наар көмпүүтэр нөҥүө кэпсэтибитчи. Ол дьэ охсуулаах буолара буолуо, иитии үлэтигэр дии саныыбын. Онон оннук билигин оҕолор кэллэхтэринэ человеческое отношение диэн наада дии саныыбын. Холобур, уруокка даҕаны ити компьютерынан туттабыт, көрдөрөбүт камеранан игин, видео камеранан дии, это ух проектарынан иһин ону улаханнык астыммаппын мин дуоскаҕа кэпсээммин оҕо хараҕын көрөн олоробун бу оҕо миигин көрөр истэр бу оҕо өйдөөтө өйдөөбөтө диэн оннук оҕону кытта бурдук общайся гынарбын сөбүлүүр эбиппин оттон ирдэбил быһыытын симир саҥа технология тутуллуулаахтаах буолуо бу оскуолаҕа үлэлиир сылларгыттан саамай үөрүүлээх түгэнин ханныгый Саамай үөрүүлээх түгэним, оттон биллэн турар, элбэх буоллаа дии, оҕолор ситиһиилэрэ. Оҕолор этэҥҥэ оскуоланы бүтэрэн аттестат ылан үөрэххэ киириилэрэ. Саамай биир бастакынан мин учуутал буолуохпут сөп эбиттии, математиканы үөрэтэхпит сөп эбиттии санаабытым диэн тугуй диэ. Бу бастакы выпустарым тынчыт тоҕус сүүс аҕыс сыллаахтарым. Ол саҕана антах бараннар экзамен туттараллар этэ, үрдүк үөрэххэ. Онно тиийэннэр математиканы аҕыс-тоҕус уон балга туттаран киирбиттэриттэн центральнай вузка кытта. Ол онтон мин эрэх-турах ылыммытым. Бу мин учуутал буолуохпун сөбөбүт. Оннук. Онтон бу билигин учуутал идэтин талаары сылдьар эдэр оҕолорго тугу баҕанан этэй, тугу сүбэлиэн этэй? Оттон ты блин оскуолаларга наһаа үчүгэй хамсааннар бааллар. Кинилэр педагогический отряд да буолуохтарын сөп, ити ровесник да тэрилтэлэр буолуохтарын сөп. Бэйэ-бэйэлэрин кытта уопсай тыл булсан, биир күлэллээн, улахаттар кыралары кытта биир күлэлээтэхтэринэ, кинилэр опыт ылаллар быһылаах. Инньэ диэн санаатым. Уонна, биллэн турар, билии наада. уонна киһиэхэ бэйи табаарыскар да буоллун билбэт киһигэр да буоллун үчүгэй сыһыаннаан да Яна Егоровна, бу наһаа үчүгэй коллекциялаах эбиккин дии. Бу туохтан саҕаламмытай? Коллекциябын да. Биллэн турар, выпускной кластар бүтүһүк чорааннарыгар кыракый колокольчиктар бэлэхтик буолбуттара. Кыра эрдэхпититтэн бу чуораанчыктар сылдьаллар этэ. Бу Манна боллаана биһи сабаҕалыыбыт. Ийэм хоту сылдьан хатырыкка табанан кэлэр эбит үһү. Ону табалар чуораанчыктары болуо дуудуйанан диэханыбын ити биэһэнэ сыллардаахха булуо. Онтон ол оҕолор дьэ бэлэхтээн барбыттарыттан. Оттон ол чораан, учутал киһи быытынан чораанчыктары мустахпынан дии санаатым. Уонна дьэ бу саҕалаан бардым. Онуттан сырдаах син элбээтэ. Бэйэм да айанныы сылдьаммын булан ааттыыбын уонна туох баар аймахтарым, племянницаларым бардахтарын кэллэхтэрин аайы кэһиилэрин чораанчыга ылаллар. Ону барыта оттон үс сүүс уон буолла. Ону темалаан бүттө барыта бу сахалар оҥорбуттара. Уонна дьэ бу курстаалларым үрүн көмүстэрим диэн Азия дойдулара Санкт-Петербург, Москва, Россия куораттара оскуолаҕа сыһыаннаах чуорааннар бу оскуолам чуораанын атастаһан ылан кэлбитим так уонна эбии бэйэм уонна оҥортоотум ручной үлэ диэммин сөп Алханнаари бу кылына маннык тюран оҥордум. Бу валяньевна. Эбэм биэрди. Уонна бу чысханнаах хаарчаананы эмиэ Лена Владимировнаҕа үөрэнэммин оҥороммун учуораннаан биэрдим. Бу оҥоһугу бу биир эмиэ маппа бэлэхтээбитэ. Ол диплемянницам били хаһыаты эрийэн оҥороллор дии. Оҕолонон оҥорон бу бэлэҕи бэрэһитэри киирдик. Бу эмиэ ол племянница маны бу таҥаһынан оҥорон бэлэхтээн дьэ наастык элбэх. Онуттан коллекционер буолан баран коллекция барыта сааланыахтаах диэн буолбута ол ол инде каталог көҕүлэөхпүт. Бачааттаан таһаараммын дэ хантан кэлбитэй, ким бэлэхтээбитэй, ыйааһына үрдүгэ, туората барыта бурдук диэ бу күтүөтүм көмөлөһөн маннык барытын тиһэн иһэбит. Бу сахалы календардар тахпыбыттара икки тыгын чалтаҕыттан бастыгыта. Онон ол дьэ икки тыгын чалтаҕыттан бу быйылгы сылга дылы бу мунньулунна. Аныттан сытыарбакка маннык ыйаатым. Бу сорохтору хотуолайдар, олохторун бэйэм оҥотторбутум. Итого сувенир сылгылары эти календарь кэннин. Онуттан киһи наадыйдаҕына туох баар сүбэни барытын киһинтэн булан сөп. Сүбэни кылаас салайа салайа сылдьаммын дэ бэргэн тылларын, өс хоһооннорун, Иитиигэ сөптөөх боппуруостар саха үгэстэригэр үөрэтиин боппуруостара манна алдьархай элбэхтэр сүһүрдь. Онон оннук ахсаана аҕыйах буолан баран барата баар. Яна Муравна, биһиги эһигини учуутал-ара быһыытынан буолбакка, биһиги киэн туттар киһибит Максим Кирович Амосов сиэн балта буоларгыт быһыытынан, кини туһунан туох үлэни, республикаҕа таһымнаах ханнык тэрээһиннэри ыытаргыт туһунан сырдатыаххыт дуо? Биһиги Максим Кирович Амосов бииргэ төрөөбүт сиэннэрэ, төрөөбүт быраатын сиэннэрэ буолабыт. Э, был Дмитрий Кирович Амосов диэн. Ол быһыытынаттан биһиэхэ, особенно миэхэ бу учуутал киһи буоларым быһыытынан сүрдээх эппиэтинэстээх. Дьоннорбун бараларын мунньабын. Бастакытынан, иккиһинэн учуутал буоларым быһыытынан бу билиилээх биһи биир дойдулаахпытын оҕолорго нэһилиэнньэҕэ сырдатар үлэҕэ кыттабын. Аан бастаан кыттыһыым диэн Максим Кирович Амосов аатынан Хатырык орто оскуолатын туйгун үөрэнээччитигэр Тыынча тоҕус сүүс тоҕуон сэттэ сылтан ылата истипиэндийэ анаабыппыт. Онтон Амосовскай ааҕыларга бисээтиннэ үчүгэй дакылаакка эмиэ анал бириис туруорарбыт. Уонуттан бу улуус юбилейнай комиссиятын Гарбаарбыт ааспыт юбилейга республиканскай кэмисиэнньэ киирээйдибитим, ол чэрчитинэнтэн үлэлиибит. Кылаас салайааччыта да буоларым быһыытынан, билигин мусуой үлэһитэ да буоларым быһыытынан, биллэн туран, сүрдээх элбэх уруоктары, кылаас чаастары ыытабын. Уоннаттан биир улахан үлэҕэ кыттыспыппынан бу Максим Кирович Амосов кыргыттарын туһунан бу алдьархайдаах улахан кинигэни таһаарбыппыт буолар. Манан так, конечно, киэн туттабын. Бу кинигэ сүрдээх түргэнник тарҕаммыта. Хоту улуустар кытта кэлэмииттэн көрдөөбүттэрэ, куораттар көрдүллэр. Оттон арааһа бүппүт быһылаах. Онон мин дьонум бирки төрөөбүттэрбэр Салайааччы, саҕалааччы курдукпун. Билигин саамай сүрүн сыалым биһиги оҕолорбутугар, сиэннэрбитигэр бу үлэни, бу кинилэр омоҕо гыннахтара буолалларын чиэстээхтик сүгэннэр, эмиэ үлэҕэ-хамнаска кытталларын баҕарабын. Яна Боровна истиҥ кэпсээнин иһин махтанабыт уонна бу кэпсэтиибитин маннык тылларынан түмүктүүбүн. Учуутал диэн хайҕаллаах, учуутал диэн махталлаах, кэрэҕэ сырдыкка угуйар аналлаах, учуутал киэҥ көҕүстээх, учуутал дириҥ билиилээх, кырдьары билиммэт тигинэс сүрэхтээх. Махтал.